Oedd hi'n fwy na phleser gynna' i dderbyn gwahoddiad gan y Lolfa i holi Andrew Green ar achlysur cyhoeddi Rhwng y Silffoedd, sef un nofel gynta' yn y Gymraeg, dwi'n credu, ac um, dwi'n credu bod Andrew yn berson cymwys iawn i fod yn sgwennu y math yma o nofel. Mi gafodd ei eni yn Stamford yn Swydd Lincoln a'i fagu yn Swydd Efrog, ac ar ôl graddio o Gaergrawnt mi ddath o i Gymru ddechrau'r 70au i hyfforddi yn llyfrgellydd academaidd. Mae wedi gweithio mewn llyfrgelloedd prifysgol yn Aberystwyth, Caerdydd, Sheffield ac Abertawe cyn cael ei benodi ym 1988 yn Llyfrgellydd Cenedlaethol Cymru, uh, swydd arhosodd o ynddi am bymtheng mlynedd. Mae'n aelod o Gymdeithas Dysgedig Cymru ac wedi gwasanaethu ar lawer o gyrff addysgol yn cynnwys Cyngor Prifysgol Aberystwyth a wedi bod yn gadeirydd bwrdd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Ac Andrew, mae'n anodd iawn meddwl am unrhyw un sy'n yn fwy cymwys i gymryd golwg ar addysg uwch yng Nghymru. Mae fel pe bai dy fywyd wedi bod yn baratoad ar gyfer sgwennu y nofel yma. Ond o feddwl am addysg uwch, yn, yn hytrach na bod yn faes lle mae pawb yn rhannu syniadau ac yn cefnogi gilydd er budd disg. Mae unrhyw un sydd wedi treulio amser yn y maes addysg uwch yn gwybod i fod o yn gallu bod yn ddigon dichellgardd, wedwn ni. Wel, um, yeah, unrhyw un sydd wedi hala lot o amser mewn prifysgolion gwahanol, uh, yn bawnd o gasglu yy straeon am unigolion a digwyddiade a popeth sydd yn digwydd mewn prifysgolion a meddwl wel wel ma' sefy- sefydliade rhyfel rhyfel rhyfeddol hynod yw prifysgolion ag chi'n dechre casglu a phob math jyst yn eich cof ac yy felly yy erbyn y diwedd a erbyn i fi roi gorau i brifysgolion fel petai o'dd 'na bentwr o bethe rhyfeddol yn ym mhen ag wedyn o'n i'n meddwl hmm wel falle bydda'n syniad sgrifennu yy am yy rhein i gyd ag yr unig ffordd o neud e rili o'dd mewn nofel yy a nofel ddychanol. Nofel fychanol iawn yn wir. Ac mae'r ma, ma un math o bethau'n codi mewn sawl prifysgol. Mae, ma y nofel campus yn dydy yn, yn draddodiad. Mae gennych chi um, David Lodge, Don y Tart, Kingsley Amis, nôl i Stoner gan John Williams. Chi'n gwybod, mae'n mae, mae rhywbeth, a maen nhw'n tueddu fod yn ddychanol. A un erthigol ddarllenes i ar y we, rhywun yn dweud, at least once a week in my life as a university administrator, I leave a meeting and think that if I were to include just what transpired verbatim in my next novel, I would be faulted for gross exaggeration. lle ddechreuodd y syniad, y, er, y stori yma ta? Mm. Wel, mae'n stori yn mynd nôl, uh, wel, dros bum mlynedd ar y gwir. Yym ac yy o'n i'n meddwl, hmm, bydda'n gwneud nofel hyfryd iawn iawn yn y Gymraeg, achos ma' 'na draddodiad yn Gymraeg o'r nofel gampus, ond dyw e ddim mor gryf ag yn Saesneg, ac o'n i'n meddwl, hmm, wel, falle gall lenyddiaeth yy Cymraeg yym yym gael nofel o'r fath, ond wedyn yym o'dd raid i fi ddod i ben wedyn a sgrifennu llyfr arall. Felly yym fe ddes i nôl i'r nofel ac erbyn hynny o'dd rhywbeth rhyfedd wedi digwydd oherwydd yy o'n i'n sylweddoli bod y pethe o'n i wedi sgrifennu amdanyn nhw o'r bla'n actually yn digwydd yn y byd go iawn ac bod pawb yn gwybod hefyd. Yy enghraifft yw yy cyflogau. uh, uchel i sgengellorion. Oedd e'n sgandal ar un adeg. Ac um, o'n i wedi sgrennu am hyn flynyddoedd cyn y sgandal yn dechrau. Uh, felly, uh, oedd na berig trwy'r amser o'r cyfnod sgrifennu mod i'n um, mod i'n trial um, sgrifennu pethau newydd trwy'r amser, oherwydd pethau oedd yn hollol ffantasiol o'r blaen wedi digwydd.
Wel, un peth gobeithio sydd ddim yn mynd i ddigwydd ydy bod yna isgynghellor yn marw mewn amgylchiadau digon erchill mewn llyfrgell prifysgol. Rhowch chydig o hanes beth sy'n digwydd yn y nofel i ni. Uh, Wel, ia, man cychwyn uh, y nofel yw um, damwain, neu damwain ar y wyneb, yy sydd yn digwydd i'r yy is yym ganghellor yn Prifysgol Aber Acheron. Yy ma' gyda llaw, ma' pob enw lle yn y llyfrgell yn dod o'r is fyd yy is fyd y Groegiaid. Ag yym Yy ia, yy mae'n digwydd yn y llyfrgell. Yym gyda llaw o'n i'n meddwl, hanner feddwl, am sgwennu am lyfrgelloedd, ond wrth gwrs yy y Llyfrgell Genedlaethol ddim ddim yn yy yn yn bosib oherwydd lle lle y dafydd, I know a novel here llyfrgell. Yy felly yn yy yy mewn prifysgol o'dd y nofel i fod. Ac wedyn yym ma' un o'r darlithwyr yn y brifysgol yy Llŷr, sydd yn gweithio uh, yn gyfleus iawn yn yr adran griminoleg, griminoleg uh, yn dechrau cael amheuon am y theori taw damwain oedd wedi digwydd, a mae fe'n meddwl, uh, datblygu syniad taw llofruddiaeth uh, sydd wedi uh, digwydd, oherwydd mae gan yr is-ganghellor um, nifer fawr iawn o elynion.
Ie, un o'r rhesymau am y gelynion yma ydy gair mawr da ni yn clywed mewn prifysgolion yn aml, sef rhesymoli. Achos mae e yn, yn dymuno rhesymoli yr adrannau i gyd yn dydyn, ac bod pawb yn gorfod cyfiawnhau i bodolaeth. A mae'n deg dweud bod llir ddim y darlithydd mwyaf brwd ac egnïol, beth bynnag, yn nad ydi? Ond... a mae swydd o dan fygythiad hefyd. Ydi, ydi, mae'r yym mae'r is-ganghellor yn yn yn defnyddio termau fel rhesymoli, yy fel masg fel petai, achos beth ma' fe'n neud wrth gwrs yw cau adrannau a cau popeth sydd ddim at ei dan te, ag yy be sy'n gyrru'r is-ganghellor trwy'r amser yw cost-effeithlonrwydd. Yy felly yym yr adran griminoleg yn yn yn mynd i gael awr yy dan y drefn yy newydd felly yym yy hyd yn o'd Llŷr yn yn yn yn sydd yn yn yn ddiog iawn iawn rili fel yy darlithydd yn y brifysgol yn sylweddoli bod 'na rywbeth yy mawr yn yn digwydd ag wrth gwrs ma' 'na bobol yn y yn y brifysgol sydd llawer yn fwy elyniaethus na fe. Felly yy ar ei restr o suspects ma' 'na nifer o bobl o fewn y brifysgol sy falle am am gwa- yy ga'l gweld yym diwedd i'r is-ganghellor.
Ac wrth gwrs ma' 'na ma' 'na lawer yn yn falch i ga'l bod bod yr is-ganghellor wedi mynd, ond ma' raid chi fod yn ofalus be' 'dach chi'n dymuno amdano fo oherwydd ma'r is-ganghellor sy'n dod yn 'i le fo waeth fyth mewn gwirionedd, achos mae yna ma bob math o bethau erchyll yn digwydd wedyn. Wel, yn union, ia.
Um, wrth i'r llyfr fynd uh, uh, yn ei flaen, chi'n sylweddoli uh, bod gan uh, yr is-ganghellor gyntaf i rinweddau, hynny yw, oedd e wedi dechrau fel uh, person egwyddorol uh, iawn, oedd yn uh, caru wraig ag yn flan yn flan, Yy ond o- y system, y system yy sydd yn gyrru e, a m- y system sydd wedi newid ei gym- ei gymeriad yn llwyr erbyn y diwedd. Ond yy mae ei olynydd yym Roger Grimshaw, does dim rinwedd o gwbl yy 'da fe, ma' fe ma' fe jyst yn yn ddyn yy g- ddyn caled a dyn drwg trwy'r amser, ag wrth gwrs ma' fe yn yn yn ca'l yym wel ffawd wnaeth e anffodus erbyn y diwedd hefyd.
Mae'r ma, ma, ma cwsmeriaid neu'r uh, myfyrwyr, galwch chi fel, fel mae ma nhwythau hefyd yn dod yn rhan, o, yn, yn dylanwadu, ac maen nhw'n niwsans i'r isgangellorion yn gwirionedd, yn dydyn nhw, chi'n gwybod, er bod nhw'n isgangellorion yn mynnu, mae myfyrwyr sydd wrth galon popeth awn awn. Wel wrth gwrs yes, cws- cwsmeriaid oherwydd bod y brifysgol yn endid masnachol yn, yn y pen draw. Dyw e ddim yn sefydliad cenedlu, um, um, cyhoeddus i bobl, i, i, i ddiwallu anghenion pobl yn y gymdeithas. Mae'n ma, n, just yn fusnes. Um, Ie, yeah, mae'r myfyrwyr falle yn, yn fwy um, gwrthryfelgar uh, nag maen nhw, maen nhw'n tueddu i fod y dyddiau hyn. Uh, hynny yw, maen nhw'n meddiannu swyddfa'r isganghellol mwy nag unwaith mm. a hacio mewn i'r system uh, gyfrifiadurol. Uh, felly, ie, yeah, uh, ond maen nhw'n cael ei ar arwain gan uh, grŵp o drotsgiaidd, pobl drotsgiaidd, yym o fewn yy yy undeb y myfyrwyr ond yy ie nhw sydd yn yy yym wneud lot o yym ddifrod rili i'r i'r is-gan- wel i'r i'r ddau is-gangellor yn y pen draw. Mi allai'r stori yma fod yn dywyll iawn Andrew ond be sy'n achub y nofel yn sicr ydi'r hiwmor. Pa mor bwysig o'dd o i neud yn siŵr bod bod 'na fychan a a bod 'na bethe doniol yn digwydd? Wel yym ces i lot o hwyl yn sgrifennu'r llyfr yma, a felly trwy'r amser o'n i o'n i yn edrych allan am gyfleoedd i chwistrellu hiwmor yy ar bob bob amser mwy na lai yy a ma' 'na rai set pieces er enghraifft yy fel yy yn yy Clwb Erebus sydd yn wel y Liberty Stadium yn Abertawe mwy na lai a neu ar y cwrt sboncen. neu yn y strip club yn Llundain, a dwi'n cael lot o hwyl uh, trwy uh, gosod uh, golygfeydd hyn i fyny ac wedyn cael y cymeriadau i fynd trwyddyn nhw.
Un darn dwi'n credu, fydde'n hyfryd i ni glywed ti yn darllen ychydig, ac darn sydd yn goferi o ddychan ydy disgrifiadau ar ddechrau cyfarfod o'r cyngor, mae hwn dod tua diwedd y llyfr, ar ddechrau cyfarfod o'r cyngor, o'r dirprwy is-gangellorion sydd newydd i penodi. Fydde ti'n fod o'n darllen hwnna i mi? Ie, yeah, mae, mae hyn yn dod tua diwedd y, y, y llyfr ac um, mae Lisa, uh, ffrind i Llyr, wedi dod yn uh, is-ganghellor. a mae hi'n cynnar cynnal y cyfarfod cyntaf o be mae hi'n dweud y, y, y, y, y galw y, y cabinet. Cychwynnodd leis yr cyfarfod am ddau o'r gloch ar ei ben. Saith o bobl oedd yn stafell yr is ganghellor, Dyna oedd y cabinet, yn ogystal â Lisa, Llŷr, Adelina Evans, y teitl newydd o'th cofrestrydd, hen air hyfryd, y cyfarwyddwr cyllid Ifor Morgan a'r agysgrifennydd, yr oedd y tri dirpwy is-ganghellor newydd. Y cynta' oedd yr Athro Rhodri Hardman, peiriannydd mecanyddol nodedig, oedd wedi cysegru dros hanner ei yrfa yn gynllunio y car cyflyma yn y byd, heb unwaith ofyn y cwestiwn beth oedd diben y prosiect. Yr ail, yr Athro Iolo Richards, ffisegydd, ac unig aelod Cymdeithas Frenhinol yn y Brifysgol. I llys enw hi oedd y twll du. Tyllau duon yn y gofod oedd i arbenigedd. Ac os bydde hi'n llyncu popeth a glywai, ond yn anaml iawn bydde unrhyw air yn dianc o'i gwefusau. Ac yn drydydd, yr athro Anton Grab, Almaenwr barfog, melancolaidd, ac awdur y gyfrol awdurdodol ar gymdeithaseg marwolaeth, ar y bwrdd, saddai gwydrau o ddŵr, ond dim bisgedi. Roedd y dirwasgiad eisoes yn taro'r sefydliad. Gorweddai cwmwl llwyd o ddiflastod dros bawb. Doedd ond ychydig o fân siarad am wyliau'r haf, a oedd yn ddim ond breuddwyd pell i bawb erbyn hyn.
Mae'r uh, y sôn yn am y gwahanol fath o ymchwil mae bobl yn ei wneud yn, yn codi cwestiynau am pa mor ddilys yw pob ymchwil prifysgol yn dydy mewn ffordd ddigon cynnil. Mae rhaid i fi ofyn, Andrew, a os na gyfreithwyr wedi cael golwg ar y sgript yma i weld rhag ofn bod na enllib yma o gwbl? Wel, wel codis i'r gwestiwn gyda cwestiwn yma gyda'r lolfa, a dwi ddim yn siŵr os ydyn nhw wedi uh, um, gofyn i'w gyfreithwyr. Um, a dwi wedi, dwi ddim yn credu bod y llyfr yn enllibus. Um, does dim cymeriad sydd yn gyfateb i uh, rwy'n yn y byd go iawn. Um, Mae'n wahanol gyda llefydd. Yy hynny yw, yy Aberacheron yn amlwg iawn iawn yw Abertawe, ac yym yy dw i yn cael lot o hwyl am am ben yy Abertawe trwy'r yy trwy'r llyfr. Yn sicr, a ma' 'na ma' 'na dipyn o yym ymgiprys rhwng Prifysgol Aberacheron a'r brifysgol arall hefyd. Bydden i'n awgrymu falle na Prifysgol Caerdydd ydy honno? Wel mae'n hollol bosib ie yy a- a- yym Prifysgol Aberystwyth neu Aberlethi yy un o afonydd eraill yr is fyd ag ie ma' 'na gystadleuaeth trwy'r trwy'r amser yn y llyfr rhwng y ddwy y ddwy brifysgol fel yn y byd go go iawn. Ma' 'na brifysgolion eryll ma' 'na un o'r enw yym Prifysgol Pont Fflegython un yy yy afon arall yn y yn y gogledd pell.
Os mae gynulleidfa darged i'r nofel yma, mi fydd unrhyw un sydd yn treulio amser mewn addysg uwch yn mwynhau darllen yn sicr, ond ydy hi'n mynd i apelio'n ehangach na hynny? Gobeithio, gobeithio. Yym gobeithio bod y hiwmor yn apelio at ba- at bawb. Yy ma' yy negeseuon os os taw negeseuon yw'r yw'r gair, ma' negeseuon yy yn yym berthnasol nid yn unig i brifysgolion i- ond i'r gymdeithas gyfan. sy 'da ni nawr, uh, hynny yw, mae ma llyfr yn, yn ymosodiad mwy na lai ar y math o gymdeithas hyll sydd yn bod erbyn hyn. Um, felly, dwi ddim yn credu bod um, uh, dim ond pobl yn, mewn sydd wedi cael um, profiad mewn prifysgol yn gallu gwerthfawrogi'r llyfr. O bosib hefyd yym dysgwyr, dysgwyr dysgwyr profi- profiadol yy sy'n gallu cael yym lot o hwyl trwy ddarllen hefyd. Ie, mae hwnna'n rhywbeth o'n i eisiau godi. Ti wedi sgwennu hon yn, mewn, mewn ail iaith. Pa mor, beth oedd y penderfyniad yna? Pha mor anodd neu rwystredig oedd hynny'n gallu bod? Mae'n anodd dweud a dwi wir. Yym o'n i'n benderfynol o'r o'r dechrau i sgwennu yn Gymraeg yn hytrach nag yn yn Saesneg, mwy neu lai fel sialens i fi fy nhîm. Yy hynny yw a- a- a- dw dw i'n gallu dwi'n dwi'n gwybod mod i'n gallu sh- yym sgwennu Cymraeg ffurfiol, swyddogol fel petai, wedi wneud trwy'r a- trwy'r amser, ond rywbeth creadigol o rhyw, oedd rhywbeth hollol, hollol wahanol ac um, do'n i ddim quite yn siŵr sure a o'n i'n gallu wneud e. Felly, oedd e'n rhyw fath o sialens. Mm. Um, o'n i'n lwcus uh, bod golygydd da iawn uh, dy fi, uh, Meleri Wyn James, ac mae hi wedi bod o help um, a wedi uh, achub fi rhag sawl broblem. Yym ond na, dwi dwi wedi enjoio pob munud a dweud y gwir o o treial sgwennu yy rywbeth creadigol yn yn Gymraeg, a ma'n wahanol iawn i sgwennu pethe yym bob dydd.
A dyma y tro cynta yy i fi wa- erioed i mi weld cyfeiriad mewn nofel at y coronavirus. Llongyfarchiadau am y gwaith. Reit, um, oherwydd ymlaen y nofel, mae yna ragarweiniad, oherwydd um, er, y syniad sydd gen ti ydy bod yna uh, hen uh, lawysgrif wedi dod i law, felly, a mae rhywun o'r enw Andrew Green sgwennodd hwnnw. Beth oedd y syniad tu ôl i hynna? Wel, um, dwi'n hoff iawn o um, nofelau yn ei sgrifennu um, uh, ôl fodernaidd, neu falle pseudo o fy nodernaidd, ac yy o'n o'n i isie chware gyda'r syniad o nofel. Yym des i o hyd i'r syniad o o fynegai i i i i nofel er enghraifft, ac o'n i'n meddwl hmm ma' hynny yn yn yn rywbeth diddorol iawn. Ond ie yym lot o nofelydd yy yy yym sgr- sgrifenwyr wrth gwrs yn wedi defnyddio'r yym yym cynllun yma o hen lawysgrif sydd wedi cael dod i law uh, ar ôl blynyddoedd o uh, fod yn y tywyllwch. Um, o'n i'n hefyd yn hoff o'r syniad o Andrew Green, hynny yw, uh, uh, cymeriad, awdur y, y, y llawysgrif, ond hefyd cymeriad yn y nofel. Uh, ac mae'n ymddangos hefyd yn, yn y mynegau. Uh, mae'n dweud Green Andrew, awdur uh, annibynnadwy. Felly, pob math o chwarae gyda uh, syniadau ac, ac um, a geiriau trwy'r amser. Hmm. Dwi'n meddwl mai dim ond y llyfrgellydd fydde'n rhoi mynegau mewn nofel. Faint o hwyl oedd paratoi'r mynegau yna, dwi'n siŵr bod wedi cymryd dipyn o amser. Uh, Wel, um, fel mae'n digwydd, dwi yn mynegeiwr, os dyna'r gair, uh, ers blynyddoedd. Wedi gwneud lot o, o fynegeiol. Um, ond oedd hyn yn wahanol oherwydd o'n i'n cynllunio mynegau amaturaidd iawn iawn, hollol incompetent fel bethau. Yeah. Yy ond hefyd ma'n ffordd o gyfoethogi'r stori achos dwi'n dweud pethe yn y mynegai sy ddim yn y stori ag yy hyd yn o'd chi'n gallu defnyddio'r mynegai i yy weithio allan be' ydi'r plot heb ddarllen y nofel. O dear. Bydden ni'n darllen y nofel unrhyw ddiwrnod cyn darllen y mynegai dwi'n meddwl. Yym bydde fe'n neis i ni glywed ychydig darn arall O'r nofel, um, esbonia beth, beth yw'r darn nesaf yn iawn i glywed? Wel, darn yna uh, yma yn dod o ganol y nofel, um, lle uh, mae Llyr a Menna sydd yn gweithio gyda fe, Menna yw llyfgellydd y brifysgol, uh, wedi cael ei galw i dafarn, dafarn hyll brwnt yn, uh, yng nghanol Aberachron. yym gyda llaw ma' tafarn yy yn y byd go iawn mewn golwg fan hyn. Roedd pen Pluton wedi gweld dyddiau pe- gwe- wedi gweld gw- dyddiau gwell. Ugain mlynedd yn ôl, cofio Llyr, tafarn ffasiynol a phoblogaidd oedd hon. Heddiw fydde neb o leia neb o staff y Brifysgol yn meddwl am agor i drws. Arweiniai coridor hir tywyll o'r hewl i lawr y grisiau i'r bar. Roedd y nolfa wedi cau ddeng mlynedd yn ôl. Y tu ôl i'r counter, safai cwpl o ddynion, ddynion caled, a phennau croen, tatŵs amrwd, a golwg fygythiol ar ei wynebau. Roedd hi'n anodd gweld gweddill y stafell. Doedd dim ffenestri, ac yn amlwg doedd y perchennog ddim yn credu mewn gwastraffu arian ar ole trydan. Ymdreiddiai ar rogle unigryw trwy'r lle. Cymysgedd o gwrw sur, llysiau wedi berwi, a hen chwys. Dirgelwch oedd sut y llwyddai Pen Pluton i barhau ar agor pan oedd y rhan fwyaf o siope a'r Heol y Frenhines wedi hen gau. Bu ymgais unwaith gan Gyngor y Ddinas i droi'r hewl yn boulevard gyda caffis canoldirol a petoonc ar y palmant, ond yn ofer. Dim ond dau grŵp o bobl oedd i'w gweld tu mewn. Deuai myfyrwyr amgen o'r coleg celf yma, bron bob dydd. Y pencadlys oedd y dafarn hon. Gallen nhw eistedd yma am oriau heb ofn i gael eu symud. Ar ben hynny, roedd y cwrw gyda Rhata yn y ddinas, ffactor bwysig iawn iddyn nhw, oherwydd doedd dim un ddim â'i goch rhyngddynt. Tenau fel cribin oedd corff pob un. Byddent yn plygu at ei gilydd dros y ford a thrafod celf a cariadon. Nid grŵp fel y cyfryw oedd yr ail garfan, ond set o unigolion ar wahân. Dau beth yn unig oedd yn gyffredin rhyngddynt. Dynion oedden nhw i gyd, ac roedd pob un wedi gweld caledi. Roedd rhai wedi bod allan o waith ers blynyddoedd, ac wedi colli pob obaith o gael help gan y system welfare. Roedd eraill yn gaeth i gyffuriau neu alcohol. Ambell dro deuai daith arall. Creadur rhyfeddiolwg yn eistedd wrth ford o flaen hen liniadur i ddrafftio pennod arall o'i magnum opus, y nofel Gymreig fawr. Ar ôl wythnos neu ddwy, fydde neb yn gweld hwn byth eto.
Fe allwn ni weld y creadur yna, yn gallu allwn ni ddatblygu fo mewn ambell i le. Uh, oedd na ymweliad wedi bod ar dafarn Andrew yn ystod yr uh, cyfnod sgwennu? Neu uh, nes i dipyn bach o ymchwil uh, yn Pen Bruton, ie, yeah, ie, yeah, ie. Yeah.
Felly, mae'r ma nofel yma yn barod i'w chyflwyno llongyfarchiadau. Os na gynlluniau i sgwennu un arall? Nagoes, ddim ar hyn o bryd. Dwi'n gweithio ar ar llyfr yy hollol wahanol ar hyn o bryd, yy llyfr ffeithiol yn Saesneg ar hanes cerdded yng Nghymru... O diddorol. ...yy felly mae'n gwbl gwbl wahanol.
Ond ma' ma' mae'n amlwg fod 'na lawer o hwyl wedi bod wrth sgwennu'r nofel, ond ma' dydi sgwennu nofel ch'mod nid sbrint ydi o nage ond marathon, mae'n mae'n cymryd llawer o amser. Beth wyt ti'n teimlo ti 'di dysgu o'r profiad?
Wel, dwi wedi dysgu sut i blotio, yy, achos yy dwi erioed wedi sgwennu stori yym hir o- o'r o'r bla'n, a dwi'n sylweddoli er er mod i wedi darllen llawer iawn o stori d- stori yy stori ditectif a thrillers ac yn y bla'n, dwn i erioed wedi sylweddoli pa mor anodd yy yw sgrifennu plot. cymhleth a gwneud y plot yn... i symud yn iawn ac i fod yn, wel, nid credadwy, achos dyw e ddim yn blot credadwy, ond yym plot sydd yn yy yn gallu yy dal gafael ar rywun. Ac dwi'n credu dwi wedi dysgu lot am am jyst y mechanics o o sgrennu nofel.
Bydde rhywun yn meddwl bod nofel dditectif yn eitha fformulaic yn dydi, ond eto i gyd mae rhaid gwybod pryd i ryddhau gwybodaeth a pryd i symud y stori yn ei blaen. Yn union, ac mae'n rhaid hefyd sticio wrth amserlen A oedd Meleri, y golygydd, yn yn yn dda iawn iawn pwyntio allan problemau gyda'r ams- amserlen ac wrth gwrs bydda rywun oedd yn darllen yn yym yn ofalus iawn yn gweld yy "o ma' 'na broblem yma gyda'r amserlen" felly yy dyw dyw rywun ddim cweit yn sylweddoli bod y problemau yma yn yn yn bod yy wrth ddechrau. Felly does na ddim, byddwn ni ddim yn clywed mwy am Llyr a Menna te yn y dyfodol agos? Wel, um, dwi ddim yn credu. Mae yna awgrym, wrth gwrs, ti ar um, diwedd uh, bod Llyr sydd yn ddyn egwyddorol iawn iawn. Uh, mae fe wedi cael ei benodi yn, yn ddir pwy i Sganghellor. Um, mae yna arwyddion i fod yn dechrau troi uh, yn y math o, o is ganghella, uh, ganghella oedd um, i, i, uh, um, Grimshaw a'i a Diocletian. Uh, felly, um, yeah, mae'n ma bosib bod llir hefyd yn mynd i fod yn un ben uh, ag yn gorff marw.
Ydy hynny rhyw fath o adlewyrchiad o Sut mae Andrew Green yn teimlo am brifysgolion? Be ydy cyflwr addysg uwch yng Nghymru heddiw? Wel, um, Dw i'n gorfod ddweud trwy'r amser, wrth gwrs, mae yna lot o bobl hyfryd iawn iawn, egwyddorol iawn iawn, sy'n gweithio uh, mewn brifysgolion, a, a dwi'n parchu nhw, a dwi, wel, dwi wedi dweud bod y, y, y, y llyfr iddyn nhw, a dydw gwir. Ond, y gwir plaen yw bod prifysgolion, whole system o brifysgolion erbyn hyn, yn gaeth i ryw athroniaeth uh, hollol wahanol, really, uh, nawr. Ac mae, mae prifysgolion yn fusnesau ac um, um, bod yn fusnes llwyddiannus Dyna yw'r nod, yr unig nod i, i, i rai ohonyn nhw. Ac uh, mae egwyddorion eraill uh, wedi cael eu taflu allan um, o'r cert fel petai. A mae hynny wedi niweidio, dwi'n meddwl, rhai o'r um, egwyddorion um, a'n wylo uh, i bobl sydd yn gweithio yn y brifysgolion ag i fyfyrwyr. Ac felly mae'n rhaid, dwi'n meddwl, i brifysgolion newid rhyw bryd yn y dyfodol. Dwi'n awgrymu yn y, yn y nodyn golygyddol, uh, unwaith bod Cymru yn annibynnol, uh, bod y prifysgolion yn newid nôl falle, ag, uh, a cyfleidio rhai o'r, or, um, egwyddorion o'r, or, or blaen. Uh, ond am, am y tro, uh, dwi'n ofni bod um, prifysgolion mewn lle eitha anodd. Hmm.
A nid oherwydd hynny di, mae'r mae lle anodd yna, allwch chi ddadle, wedi cael ei, ei osod arnyn nhw, yn dydy? Maen nhw'n gorfod ymateb i fod yn fusnes yn hytrach na bod nhw'n dymuno gwneud. Mae, we- mae hynny yn rhywbeth sydd wedi orfodi o ddifri rhywsut yn tydi? Yn union, mae hynny yn hollol wir. Uh, ac um, mae prifysgolion jyst yn ficrocosm o'r, or gymde math o gymdeithas dyn ni'n byw yn ddi ar hyn o bryd. Uh, ac um, does dim modd iddyn nhw ddianc uh, yn hawdd. A mae'n rhaid newid y gymdeithas i gyd, nid jyst prifysgolion, dwi'n meddwl. Wel, a dyma'r nofel i wneud hynny! Wel, Andrew, llongyfarchiadau ar y nofel. Mae'n ydy mae'n codi cwestiynau mawr am addysg uwch, ond mae'n andros o hwyl i'w darllen. Ac mae'n ddoniol, mae'n ddifur, mae'n glyfar, mae'n grafog, a dwi'n gobeithio y gwneud pawb rithro allan i'w phrynu hi, achos mae hi yn sicr yn werth ei darllen.
Diolch yn fawr iawn, Andrew.
Diolch yn fawr iawn, Catrin.